Wythnos yn ôl, o'n i'n casáu Call of Duty. Do'n i erioed 'di chwarae ar un o'r gemau, cofiwch, dim ond rhyw ragfarn hipsteraidd oedd gen i, achos bod pawb yn ei chwarae nhw a'i bod nhw'n edrych yn rhy slic ac yn rhy llyfn ac yn rhy wag, fersiwn byd y gemau o ffilmiau Transformers Michael Bay, os liciwch chi. Ond, tra'n sgwennu sgriptiau ar gyfer cyfres newydd Y Lle, nes i wneud y camgymeriad o sticio golygfa i mewn lle oeddwn i'n dangos clip o Call of Duty Advanced Warfare, darn eitha penodol, a'r ffordd hawsa i gael gafael ar y darn yna, i recordio fo fy hun. Ugian punt yn ddiweddarach, ro'n i'n berchen ar fy gêm Call of Duty cynta. Wel, di pres ddim yn tyfu ar goed, na di, dim ots be mae'r toriad yn ei feddwl. Felly tra bod o ar fy silff, o'n i'n meddwl bod o'n ddyletswydd arna i chwarae drwyddo fo. Y rhan o'r gêm i un chwaraewr, o leia. Dwi'n gwybod bod y rhan fwyaf yn prynu Call of Duty ar gyfer y multiplayer, ond come on, dwi'n byw ym Mangor. Taswn i eisiau clywed plant ni arddegau yn galw enwau arna i, fyswn i jyst yn mynd tu allan. Ac fel canlyniad, dros y dyddiau diwetha dwi wedi treulio rhyw saith awr a hanner ym myd milwyr macho, gyna mawr, siwtiau mecanyddol mwy, A Kevin Spacey efo llygaid marwaidd. Be dwi'n meddwl o'r gyfres erbyn hyn? Wel, gan gofio bod o wedi gwynebu brwydr galed i newid fy meddwl i, rhaid i fi ddeu mod i erbyn hyn wedi meddalu ar Call of Duty. Dipyn bach. Ella. Ia, mam bach. Dwi wedi colli fy street cred i gyd wrth ddeud hwnna do. Y drwg i ddechrau, a peidiwch â phoeni, mae yna ddigon ohono fo. Y stori. Drwy'r lot o'r gêm mae ei weld yn ddigon diddorol, mae Kevin Spacey yn chwarae pennaeth corfforaeth fawr sy'n mynd mor bwerus maen nhw'n ymuno â'r UN a, surprise surprise, yn trio concro'r byd. Kevin Spacey yn chwarae cymeriad sy'n troi'n ddrwg yn y diwedd? Pwy sy'n meddwl? Rwan, mae hwnna i weld yn eitha blaengar. Cwmni gemau mawr yn un o'i gemau mwyaf nhw yn treulio amser yn colbio pŵer corfforaethau i filiynau o bobl ifanc. Neis iawn. Ond wrth i'r gem mynd yn ei flaen a da ni'n dysgu mwy am Mister Spacey a'i blan dieflig, da ni'n tueddu i gytuno efo fo. Be mae'n trio ei wneud mewn gwirionedd ydy stopio gwledydd mawr jingoistaidd fel America rhag rhwygo'r byd yn ddarna. A be sy'n ei stopio fo'n y diwedd ydy gwledydd mawr jingoistaidd fel America. O diar. Problem arall o ran mecanwaith y gêm y diffyg llwyr o ryddid. Ydw yn deud ddylse bob un gêm fod mor agored â Fallout neu The Witcher, ond dwi'n meddwl bod hwn jyst dipyn bach rhy gyfyng. Dio'm yn teimlo i fi fel first person shooter traddodiadol, yn hytrach ma'n teimlo ar adega mwy fel Virtua Cop neu House of the Dead lle dych chi'm yn gorfod gneud lot mwy na phwyntio at bethau a saethu. Dim bod 'na unrhyw beth yn bored efo hwnna, ond pan mae'r gêm wedyn yn ych fforsio chi i watsiad deg munud o fideo er mwyn trio'ch cael chi falio am y stori, Wel, diom yn gweithio. O gwbl. Ond. Ond. Ar lefel arall, ar lefel hollol arwynebol, mae'n eitha anodd drwy glicio'r gêm. Achos, a dwi'n casau fy hun am ddeudyn, ond mae o just mor slick. A dim mewn ffordd ddrwg. Just fel Destiny, mae Call of Duty wedi perffeithio'r fformiwla o saethu pobl yn y pen tan iddyn nhw fynd bŵm. Os dych chi 'di chwarae gemau erioed, dych chi'n teimlo'n gartrefol yn syth. A phan mae'r gêm yn taflu set pieces atoch chi fel martsio drwy HQ y gelyn mewn siwt robotaidd, neu rhedeg ar draws y Golden Gate Bridge wrth iddo fo ddisgyn yn ddarnau o dan eich traed, does 'na ddim dwywaith ei bod nhw wedi ei gwneud yn dda. Mae yna wefr go iawn yn dod efo bob un. Dio'm byd rhy ddwfn, ond mae o yn debyg o'ch gwneu chi weiddi fatha Rambo efo controller ar eich llaw, sy'n berffaith iawn, diolch yn fawr. Dyna pam bod y gêm yn eich gwthio chi rhyd llwybr mor gul, er mwyn i adegau fel 'na weithio mor dda â phosib. Ac ok, dim fy math i o beth ydi o, ond fedrai'm gwadu bod ganddo fo ryw bŵer. Profiad digon hwyl felly. Ond profiad nath gostio ugian punt i fi yn ail law. Tyswn i di gwario mwy ar rwn 50 neu 60 punt yn newydd, dwi'm yn me'wl fyswn i mor hapus. Mae gemau fel Bloodborne neu Fallout neu The Witcher neu Grand Theft Auto yn haeddu'r gost yna. Hwn? Dwi ddim mor siŵr, enwedig pan mae'r profiad o chwarae fwy neu lai yr un peth ag unrhyw gêm FPS arall fedrwch chi enwi. Dwi'n dallt pam bod pobl yn licio fo, Ond pam i fod o mysg gemau mwyaf poblogaidd y flwyddyn, bob un blwyddyn? Dwi mor ddi-glem ac erioed, os dwi'n onest. Felly, fyddai'n debyg o ateb y Call of Duty eto? Eh, sôn am chwarae'r gêm eto ydw i gyda llaw dim ymuno o'r fyddin go iawn, so yna'n mental. Wel, ella. Os 'di'r amgylchiadau yn gywir, a sgin i'm byd arall i wneud. Ac anghofio sut o'n i'n teimlo am y gyfres jyst chydig o ddyddiau yn ôl. Mae hwnna'n ddeud eitha mawr.